السلام علیکم ویور کیا حال چال ہے امید کرے سو یار دوست اب آپ تندرست فٹ فاٹ ہو سن آج دی ویور گرمی تاں ہائے ہائے ہائے ویور گرمی ساڑے علاقے دی اے ہے کہ سینتی سینٹی گریڈ گرمی آئی دا آج میں پہلی دفعہ زندگی موبائل تے ویدر چیک کیتا تے سینتی سینٹی گریڈ ساڑے غریب گاؤں دے اندر اتنی گرمی پہ گئی ہے تے ماشاءاللہ آ گئے سے صبح صبح صبح صبح دا نہیں یارہ وجہ دا ٹائم تھیندا پہ آ گئے سے اپنے کھوکھے دے سلیم کھوکھے والا او ہوئے اپنا سامنے کھوکھا تے اتھاں آ گئے سے پیارے جے ٹھڈے جے جال دے درخت تلے جال تلے کھڑے ہیں تھے ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا آپ فیل تھیندی پئی ہے اور ہوا دے نال نال ہی سکون کریندے کھڑے ہیں باقی امید کرے اس تاکو ساڈے سرائیکی ویلاگ خوبصورت جے پاک ویلیج لائف دے پیارے پیارے نظر پیارے پیارے نظارے سرائیکی کلچر دے خوبصورت جے ویلیج لائف دے خوبصورت جے نظارے تے پسینے دوں تڑپ بھرا بے حال تو بے حال ہے اور امید کرے اس تاکو ساڈے ویلاگ پسند آندے حسن خوبصورت جے سرائیکی کلچر دے پیارے پیالے ویلیج لائف دے نظارے اے ہے تہاڈا بھرا سپیشل پرسن۔ لیکن ریکویسٹ اے ہے کہ جلد جلدی ساڈا یوٹیوب چینل کوں سلیم کھوکھے آلے کوں سبسکرائب کر گھنسو فالو کر گھنسو شیئر کر گھنسو امید کریسوں تہاکوں سرائیکی ولاگ ساڈے سرائیکی نظارے خوبصورت جے ویلیج لائف دے پیارے پیالے پسند آندے ہوسن۔ تے سرائیکی ولاگ ساڑھے ڈٹھی لگے کرو پیارے پیارے اور تم چس کر ویندے راسو تے سب کیا کر سکتے ہیں گینگ ہو گئے چلو باقی اللہ خیر کرے سی تے باقی راسو نال نال تے ویڈیو سکیپ نہیں کرنی ویڈیو سکیپ کر ویسے تو کوئی سمجھ نہیں لگنی تو کوئی سٹوری کیا سنوائی ہے تے کیا نہیں سنوائی تے فیس بک پیج سلیم کھو کیا لاؤ بھی فالو کر گئے سو ٹھڑی ٹھڑی چھان دے سہارے ٹھڈی ٹھڈی چھاں اچ جال دا درخت ہے تے بڑا پرانا درخت ہے خوبصورت جہاں ماحول ہے درخت دے تلے تے گرمی دا والا سینتی سینٹی گریڈ اچ کھڑی ہے تے اللہ خیر کرے سی پسین و پسین تھی گئے ہیں گھرو باہر آ گئے سے چل دے ہیں اللہ پر خیر کھوکے تے چل کے بانے روزی روٹی کرے نے اے ہے اپنا کھوکھا تے او پرلی سائیڈ دے ہے اپنا چوک جوس آلی ریڑھی وی کھڑی ہے رشکا آٹو وی کھڑا ہے برف آلے پھٹے دے نیڑے نیڑے عوام لگی پئی ہے چلو کوئی گال نی لگے راون خیر ہووے انہاں دی حیاتی ہووے انہاں دی ہسدے راون وسدے راون جتھاں راون اپنے خرچے تے راون چھوٹے چھوٹے بال کھیڈدے ودن گرمی اچ تے اساں گرمی انجوائے کریندے پئے ہیں تے باقی محبتاں بھرا کمنٹ کریسو پیارا جیاں تے ساکوں خوبصورت جیاں ایویں اساں سرائیکی میٹھڑی بولی کوں پروموٹ کریندے راو اللہ پاک ساکوں صحت دی بادشاہی دیتی رکھے سلیم کھوکھے آلے کوں اتھاں کو خوبصورت جی آواز دے نال نال پیاری پیاری سرائیکی آواز سنویندا راوے چلدے اگاں ولاگ دی طرف اگاں ودے ہیں تو انال زیادہ سر توڑا کھاندے نہیں سے چل کے تاکو اگاں خوبصورت جی ولاگ انجوائے کروے سو محول جی پیارا جی لا ویور آلی اساں جال دے درخت لے کھڑے آتے ٹھڈی ٹھڈی چھان تے لے فیل کریں دے ٹھڈی ٹھڈی ہوا تے دو ساری سجن تاں گئی ہے مال گڑی اے اے اے ویسیں ساڈے سرائیکی نظاریاں دی شان کیونکہ ساڈے نال اے ریلوے ٹریک دے اساں اسے گالو تکوں پیاریاں پیاریاں ٹریناں ڈکھائی رکھدے ہیں گرمی دے ویج اساں آگے ٹرین کو بھی تھوڑا جے ویلاؤ کے پاچ چھوڑو اگے بھی پہنے رہنے اساں یہ دنیا دے گئے پہلی دفعہ پاتے نہیں لیکن آج اساں تھوڑی ہور جگہ دے کھڑ کے ہور روٹین دے کھڑ کے اساں ٹرین گاڑی کو مال گاڑی کو پاچ چھوڑا اے ہے ساڈی ٹرین گاڑی تے اے ہے ساڈا سلیم کھوکھے والا او پرلی سائڈ دے ساڈی آمد و رفت تے بکلم اساں آپ ہی دا خود اڈاں مک گئی وے ویور ایڈے او آخری چھکڑا ویندا پے وے آخری بوگی بائے بائے اللہ حافظ کوئی علم نی ایندا کتھاں ویسی کتھاں نہ ویسی دیس پردیس دا کوئی علم نی باقی ساڈے سجن جتنے وی ہن دیس پردیس آلیاں کوں ساریاں کوں ماپ تبا نا ساڈا لو یو تھی گیا لو یو ٹرک بھر کے تھی گیا باقی راؤ نال نال چلدے ہیں تاکو ماحول چیک کر وینے ہیں خوبصورت جا ساڈی سریکی آواز دی سریکی زبان کیسی پیاری پیاری لگدی ہے دے کیسا پیارے پیارے ماحول ہیں ساڈے کول کول چلدے ہیں ویور۔

چلدے ہیں اپنے پیارے جے ولاگ دی طرف راسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو ویڈیو سکپ تھی گئی توکو سمجھ نہیں لگنی ساڑے ولاگ دی ماشاءاللہ اے نظارہ چیک کرو خوبصورت جے نظارہ ہے تے بڑا پیارا جے نظارہ ہے کیونکہ اے سورج غروب تھیندا پہ گاؤں دے وچ سورج غروب تھیندا ہے ڈٹھا کرو تے توکو چس آسی تے ماشاءاللہ سا پہنچ گئے اپنی لوکیشن تے لوکیشن ساڑی اے ہے خوبصورت جے خوبصورت جے لوکیشن کرکٹ دا گراؤنڈ پہلے اساں اس سائیڈ توں کھڑ کے ویلاگ بنڑیندے ہسے اج اساں بنڑایا ایں سائیڈ توں ویلاگ کھڑ کے تاکو چس چسی چس چاؤ مزے چاؤ چل چاؤ سورج غروب تھیندا پے میں دا نظارہ ڈیندا پے بڑا لیول دا تلے کرکٹ دا میچ تھیندا پے اتا سورج غروب تھیندا پے تے بڑا خوبصورت جیہا ریویو آندا پے میں اگے اپنی سنگت کو ڈکھاواں سنگت ساڈی چس چاسی اور سرائیکی نظارے خوبصورت جے میٹھی بولی تے میٹھڑی آواز ڈسائے پیارا جے کمنٹ کر کے اے بھائی بال چاہندا ودے اے تھکا ودے کیونکہ گرمی بہت زیادہ گرمی دی شدت بہت زیادہ ویور

تے بڑا خوبصورت جیہا نظارہ آندا پیا رہسو نال نال ویڈیو سکپ نہ کریسو سنگت کیونکہ اے ساڈی کوشش ہوندی ہے کہ اساں اپنی طرفوں ولاگ تہاکو پیارا توں پیارا خوبصورت جیہا ڈکھاؤ سرائیکی کلچر دا۔ تے ویور گل کریں دے پیسے سے خوبصورت جی کیونکہ اساں فل محنت کریں دے اپنے طرفوں کیونکہ اساں اس حصے ایک سپیشل پرسن لیکن سپیشل پرسن دے ہومن دے ناتے بھی اساں دی کوشش ہوندی ویلوگ تو کو اساں پیارا دا پیارا خوبصورت جی دیتا کروں کیونکہ تو کو پیچھے اساں سپیس دے گیا اسے سپیس اس گل دے گیا اسے آواز نیچرل آواز سنو خوبصورت جی بڑی پیاری جی ویلوگ دی سرے کی سرے کی آواز آن تے عوام لگی ہوئی ہے کرکٹ دے گرمی دی شدت بہت زیادہ ہے حالانکہ موسم ٹھنڈا تھی گئے ویور لیکن ول وی گرمی دی شدت بہت زیادہ ہے لیکن چلو کوئی گال نی کرکٹ آلے کرکٹ کھیڈ دے پین تے اساں اپنا ولاگ بنیندے ودے ہیں تے نال نال راسو محبتاں کریسو تے تہاڈی محبت دی خاص ضرورت ہے پہلے وی محبت کریندے پے وے اساں اے نی آدھے کہ محبت نی وے کریندے تہاڈا تہہ دل توں اساں شکر گزار ہیں ہک لائک سبسکرائب فالو شیئر کر چھوڑا کرو ساڈا چینل تے جتنے وی یار دوست احباب ساڈے چینل تے نویں نویں ہیں ساڈا چینل سبسکرائب کر گھنسن۔ خوبصورت جے پے کوں نوٹیفیکیشن ساڈے ملدے رہسن۔ وی لاگ تے بیل آئیکن گھنٹی پریس کریسو تاں ہر نوٹیفیکیشن آوݨ آلا ساڈے سرائیکی آواز دی تہاکوں وی لاگ ملسی رہندا خوبصورت جیہا کیچ تھی ڳئے لو ویور کیچ توں بعد ساکوں ݙیو اجازتاں اور اللہ حافظ پیارے جے وی لاگ